tuah si diam kan tuah cun a phunphun in kan doh i kan au lio ah meithal a rak kan kah tikah kannih nih aw in kan au kan duh lonak kan langhter lio anih nih a duh lonak kha hriam bo chan in mipi a kan tlaih khi mipi a kan thah nun tikah sidep zo phei zong mino tampi zophei kutlang chungah tampi kan um ve ko cita ti kan lung kan a fun i pakhat le pakhat kan a tong i april thla thonghni le kul khat april thla na hlei ruka tonnak kan rak ngei kan rak ngei i tutucun nihin ni tiang hriamtlai phu pakhat in kan rak dial ve nak si ti zong kha van chim ta ka duh ka han kan me pi tam deuh te van kan thei lo min um sola ti kha van chim ta ka duh i nihin ni kum li chung kan dohthlennak khi van zoh ṭhan u silaw tlawmpal te mipi zong nih kan rak fian cia mi cungah van zoh ṭhan u sih ti kha ka duh. I dohthlennak kan rak tuah ka ah hriam kan rak ngei lo. I Lai meithal le va cheihnak chai kan ti ko la cu chai hmanh put in lungtekip put in dohthlennak a rak thok mi kan si. I fopuan aih khi sakhi kan ka ai sakhi khi chel caan ah a thih lo caan hmanh khi um i ralhrang pakhat ralkap tlingpui tling pakhat pi mei hi hriamnam ngei lo in kan rak doh kan rak doh len lio ah zeitin da si ti ahcun kai pakhat khat mo a khate khi kam waka am fak hamo cun silo le an hausiat kan pe kho hamo ti khin ani ama liwa cun kan rak ka hna kan rak kah hna i cu ahcun tampi hmual rak ngei ko sihmanhsehlaw kan kal deuh deuh i hnathawk nasen hit kan van phan kan van phak tikah mipi thazaang chuahnak le mipi thazaang peknak le mipi nih hriam si khawh tawk tiin a rak kan zarh piakmi le dohthlennak ah a kan pekmi chungin tiucia kan ti ko la cu ralkahnak ah

Sitcong pakhat khi ti kan khua, kan ram, kan peng, kan tlang ah a rak lutmi, ing a rak chapmi ralhrang ti khi pawl khi sitcong pakhat khi khamnak ding dirhmun khi kan si ko. Kan rak kham hna i a khirh zong kan rak khirh khawh hna. Cun faklak zong in tampi kan rak phomh khawh hna. te kan rak doh khawh hna i chim duhmi cu kan rak i thok ka in thonghni le kul a thumi kan ral dohnak te kha van chim ta ka duh cu ahcun tampi kan hoi le zong nih hriam kan ngeih lo lio in nihin ni tiang kan hoi le zong nih tampi a kan liam tak sihmanhsehlaw nihin ni ah thonghni le kulali kan van phan kan van phan i zeitin dah ral kan doh ti ahcun khakha mipi zong nih nan theih ko la te ka ruah Kan na thleng ngai. I Laitlang ah khin atu ah ruat u sulaw Kawl ralhrang nih a chiahmi ah khin tatsu sakhan um cun takkhuai sakhan um cun tayin sakhan ti cun Hakha khi Byuha sakhan si. Byuha ti Byuha si. A ngan bik hi Byuha si. a tain hen khi a van chia lo ti ka hen kan u a lian ni van tong tet mi chung ah khan van van pul da au sala tain khi tain khi tiang tiang khin thana tain thana chau hen khi a chia lo i biu ha khi a van chia mi se chunga ta su sakhan ta khuai sakhan ta jin sakhan tiang lak nak ding dial mun khi a ni hin ni nam fa le ni kan tha jang hi kan ngei ko Ih tampi Laitlang ah ralhrang sakhan tampi um lakin um na tein nihin ni zoh usulaw Chinpi ni ah heika khi dah a tang, heika khi ram khi dah a tang timi khi mipi tampi nih kan hngalh cia kha si. Ih atu ah kanmah lei ah Ah, Chinram ah tuah ko sala Hakha khualupi tang rih, cun Thantlang tang rih, cun Tidim Falam ti. Atu hi Falam hi kan unau le nih ah am van tuk cuahmah leo si. A rauh hlan ah Tidim zong hi tuk si ko la. Khi tikah ah zeidah kan chen la le zeidah kan luh la ti cu kan mah nih kan a chim kho lo. Sanhan silo Pathian nih a kan ṭenpi ko i Pathian nih a duh ko i Pathian nih a kan pek ko ahcun a rauh hlan ah tedim zong kha Falam zong hi kan lak ko la ti hi zumhnak ka ngei. I atu ah kan ral doh ning ah sakhan ting tei puai kan kal sitchong kan kal ambush kan kal saman selo nihin ning ahcun a kan tha jang van zo selo myo ting tei puai te myo ting tei puai tiang kan phan chang myo ting tei puai tiang kan phak nak tha jang kan phak nak he a hmasa bika pathian se Cun a hnuah voi ah pahnihnak ah ramleng ramchung ummi kan mipi vialte hi nan si ti kha van chim ka duh. Kannih cu a na kan pekmi hriamlanam kan doh. Na kan pekmi hriamlanam a ṭhat si ahcun kan ral dohnak kha kan ṭhawng deuhdeuh. Mipi nih na kan pekmi uh, eiledin a thaw deuhnak kan pek ahcun kan dam deuhdeuh i kan ṭhawng deuhdeuh ti zong kha van chim ka duh. Nihin ni nan fale nih cat loin lungdong loin ramtang ah kan um i hihi ramtang kan ummi hi cheukhat nih cun kan a fiang tuan lo khi mipi nih te mipi nih kan a fian lo caan khi tampi um ka hin tampi kan u alian nih a van chimmi chungah mipi nih dohkalnak khi tampi um ve sihmanhselaw a hihi kan dohthlennak pi teinak silo tluk rilnak silo tihi kan fiang Kannih, atu ah Thonghnih le kul le nga ah kan Chinrampi ah luat seh, zalennak hmu seh ti hi kanmah cio in thinlung kan rak ngeih. I mipi zong nih khakha te kha rak kan ngeihpiak u ti kha van chim ta ka duh. Dohthlennak kan a thawk ka i kan thinlung kha nihin ni ah kan thinlung hi um selaw, ṭhawng chinchin u selaw, a rauh hlan ah hi kan chinlenpi hi kan thianh dih khawh ko la ti kha zumhnak ka ngei. Eka hin kan mipi zong nan tha chia hlau, nan fale zong kan tha chia hrimhrim lo ti kha run chimta ka duh ti. E cun pathumnak ah e ka hin sate ni avan kan ti mi avan ka hal mi te kha van li ta ka duh. Nihin ni hi zophei khutlang ah nihin ni tiang zophei khutlang ah Sidep zophei nih siseh, a dangdang phu nih siseh, meithal kan pu a ri lo. Ti zeiruang ah dah meithal kan pu a ri lo ti kha van chim ta ka duh. Ralhrang an ra i, ralhrang an um i, a, ralkut in kan alki pakhat te hmanh i kiak ri lo ti hi van langhter ta ka duh. Pathian nih a kan zaangfah i, a, a ummi sakhan siseh, kha vialte kha, a, zei kan ti lah a sau a saunak ang ruang zong kha zei ruang ah dah si te cun si diap zo phei hi rak dial hlah solo a sau hamo ti kha mipi zong nih van ruat than a si ti kha van chim ko du hriam tlai bu pakhat ka pawng a um ko hi hriam tlai bu pakhat pe a karal si chang hi ti hi a ruwa i a chuah timi kha van chim ta ka du i an chuah liawa wong tu sakhan ke chuah liawa zeitin dah thong kan theih ning ti sia chun Ihkah kan atim. Zophei CDEP nih na liu ah O2 hi paruk ti kan rak ngaih. Cun uh, lai meithal lawng ti kha rak si. Manung zi thum leng bak kan kal i zephai khupawng ah training kan kai. Cun khi uh, zei kan ti la amun mun kip ah training kan kai di. Kan kai di tikah kan a fun i hi sakhan hi kanmah rian si tuk pe kan hal ko hi tiah biachahnak kan ngei i lila nak kan ngei. Kan lih lai kan va kal hmanh ah khan atu hi kan president khi Byo ha hmun rak ṭuan lio si i amah he kan va kal. Khiah khin mi hmuh in kan hmuh. Anmah zong nih kan hmuh. A kan lih lai hi teh ti zong hi a kan theih. Cu tikah inga ka chap u. Inga na kan chap lo ahcun kan sa kho lo ti thawng kha kan theih. Cun kanmah nih minung kan thlah kha kanmah sinah rak phuan u. hika kan atimh cang hna caah cun kanmah le kanmah aa ral sal loin hika hin kanmah sin tiah aa zeisi poah rak kan fonh piak ko ti kha kan va chimh hna sihmanhsehlaw annih nih khan an duh lo kan nupi le kan fale an um caah aa a sa kho lo ti kha bialehnak an rak tuah si ahcun kha ka kana kah ko hna la ti kha kan leh ve cang hna tikah Hakha a van chawnh tikah Hakha nih ing a kan chap kho lo caah cun kan lak ko la tiah a rak ti i a rak lakmi kha si. Chim duhmi cu Sidep Zo phei hi rak um hlah selaw khikhi a rak chuak hama ti kha kan mipi kha van chim ta ka duh. Caah cun Sidep Zo phei hi bia hi online ah kan chim lo tuk le a ruahzia kha kan thiam ko ti zong kha mipi kha van chim ta ka duh khi asi lo ning pi khin chim zong khi kan thiam lo caah khan ti nihin ka chimmi zong hi biachim ka thiam lo sihmanhsehlaw a simi te le kan kal i a cangmi te kha van chim ta ka duh i nihin ni ah sideep zophei nih ralkap nih ti zophei ralkap nih nihin ni dohthlennak ah nunnak pek in rian kan ṭuan i kan hawi le minung hleiruk nih uh, an nunnak an pek cang khakha uh, ral an do lo e an ti a kan chun zeitin dah a kan nunnak hi kan va pek hna te chun manung uh, som ruk leang ni kutki tlam tling lo in uh, nihin ni tiang kan um anmah chung zongah kan alomi upatnak zong kan pek hna Nihin ni tiang a kan liam takmi kan ralkap zong kan philh hrimhrim hna lo. Upatnak sang bik zong kan pek peng hna ti zong kha van chim ta ka duh. Cun kannih zophei hi a kannih Laimi hi aa uh, thi aa fah sak taktakmi khi kan si tiah ka ruah. Cobel sana tiin kannih thi hmanh ah khin a kan ruak te i muizun u si, kan ruak te i hum kho u si. Nu le pa nih a diriam tein ṭah kan ruak cungah ṭah usih ti kha a duhmi miphun kan si. Sihmanhsehlaw sidep zophei nih nihin ni tiang ruak lak khawh lomi tampi kan um rih. Khi tiang zong kha mipi nih rak kan theih piak u ti kha van chim ta ka duh. I Laitlang chungah um, sakhan ting teih puai siseh, heika teih puai vialte khi zoh ṭhan u selaw Ah, Falam le Hakha kan lak te teihpuai te kha zong khi sidep zo phei aa tal peng. Cun ah tuah ko silo hi Laitlang chung i kahdohnak kha cu sidep zo phei aa tal lonak khi um lo ti ka ruah kha zong kha mipi sinah vun chim ta ka duh i ah a pih pal in Laitlang chung lawng si loin kan nih sidep zo phei hi kawl rawn te kan kawl kan theih ko la kan ku pawng i sakhan sebo sakhan timi tiang hi ah ral kan va doh i sakhan zong kan va ting khawh khatiang khi kan va ṭum ve. Cun a harnak paoh ah khan nihin ni tiang sidep zo phei cu ral kan tu i hriam aa tlaih cuahmah mi kan si ko ti zong kha van chim ta ka duh i a hnu bik ah van nawlh ta ka duhmi cu mipi sinah nihin ni nan fale kum li chung kan ṭuanmi hi kan ṭuan chuahmi te hi mipi he thazaang i fonh i kan tuan chuahmi te hi rak kan hmuh piak ulaw a ti hmat kan piok piak ve ti kha hika hin van nawl hna ka duh a ruang cu tlawmpal ah chel caan ah kan ralkap sin zong ka theih tawnmi cu i ral kan van tei deuh ah mipi khi an na lawm i mipi thazaang an chuah deuh thazaang peknak khi an ngei deuh na kan ngei deuh sihmanhsehlaw ral tlumpal te kan van sung deuh tlumpal te rolram lonak um deuh i tlumpal te thil sining in mipi duhnak kan van kal khawh lo ah khin kan thazaang zol rua ti khi rua ngaihchia ngai si kanmah kan thazaang hi a zol ngai kanmah zong a zol ngai ko ral sung cu kan duh bak lo sahmanhsehlaw kan sungh hleihlei mipi nih zei kan ti la kan sungh deuhdeuh i na van kan thlak deuhdeuh na van kan ti deuhdeuh ah khin kan thazaang zual chinchin rua tiah ka ruah lio caan ah khin thazaang kan pe u law kan thazaang hi a tlung ṭhan ko la ti khi ka ruah kan ralkap hna zong nih an chim tun ziah ral kan sungh poah a kan ti ral kan un deuh ah ziah thazang hna kan pek kan sungh caan ah pe pek deuh ding si cu ti hi tampi kan ralkap sin kan thai khazong kha kan mipi a kan ruah piak ku ti kha van nol ta ka du cun a thantlang khi zeiruang ah dah an lak khawh lo ti khi thantlang kan hoi le zong siseh tampi an chim cang la da khasum A hmunhma tiang a va phan vemi ka si tikah khan i van chim ta ka duh. Kan mipi nih Hakha Thantlang hrawnghrang nih kan ruahmi mipi nih kan ruahmi cun kan Laitlangpi nih kan ruahmi hi Thantlang khumhi ti khi a hmi ti hi zei ruangah hitihin a tlum te an si ko na te an lak khawh lo ti kha tampi mekhun tampi um. Sanatiin Thantlang khi thonghnih le kul a khat bakin mipi nih a chuah tak cang i ralhrang nih a duh te paoh in hmunhma a khua le duh tein amah seremnak ding tein hmunhma aa khual i hihi cu arpi cin i tlaih la lo hihi cu lenna cin i tlaih la lo cun hihi cu drone nih a tlaih la lo timi vialte khi an tongtet an tongtet i

hihi thantlang hi an lak khawh lo timi miphun tampi zong um sihmanhsehlaw kannih nih zeidah kan pek ti nunnak kan pek